Woseresere sei, na sɛ bɛrima no ho na woseresere saa a, bɛrima a otumi po wo ho nsɛm bebree. Onipa a wode wo dɔ nyinaa ma na ɔnnɔ wo yi, nti wunhu. Bɛrima a otumi po wo, ɛsɛ sɛ wo nkwasea Bɛɛma a otumi bow mma w'ani sɛe ma ɔbɔ akyiri kɛse. Bɛɛma a ɔbɔ ɔbɔ ɔbɔ bo hwan? Ɛborɔ no deɛ ɛyɛ normal o. Hwɛ na me bɛɛma a ɔbɔ ɔbaa koraa na me mepɛ o. Bɛɛma a ɔbɔ ɔbaa. Ah w'anbɔ me koraa na kyerɛ sɛ wondɔ me. Nti me deɛ me mafa no falaa ɛyɛ okay ma me ɛyɛ saa easy. Wonim yɛfrɛ no ɔdɔ borɔ. Bɛrima a ɔti no buu ma ɔkɔ PhD akyiri ka ɔbuu wo ma w'ani sɛeɛ yi. Ɛnyɛ m'asɛm m'ani sɛ m'ani sɛeɛ sɛsɛ a me ne wo te yi m'ani asɛe m'ani asɛe m'ani asɛe m'ani nsɛeɛ. Ma mimmisa asɛm baako. Seesei a, mo mmienu, wo na wodɔ no anaa ɔno na ɛdɔ wo? Anaa mo mmienu modɔ no? Me na medɔ no, ɔno nso dɔ me. Ɔno nso ne kwan a ɔno nso de dɔ me no, nti ɛwɔ sɛ wote aseɛ ma no. Hwɛ, ma mentu wo fo, wate? Ɔdɔ a yɛka ɔdɔ no, ɛnyɛ akoma nko ara na ɛnante, na adwene nso ka ho.

Na bɛɛma katakyie wɔne ɔbaa hyɛ dɛɛ mo owia a wɔatena abɔnten na wɔwia a wɔkɔwura dɛɛ mo so wɔsan so abo wɔatwe mo ase aba abɔnten ne nyinaa mu no wo sɛ ɛyɛ nɔɔma hɛ ma mentu wo fo ebinom dii saa wɔ dɔ wei akyi ɛnɛ wɔn ne wɔn adɔfo nyinaa ntem atete na so wɔn nyaa yɛ anka wɔn bɛka sɛ wɔn deɛ adɔfoɔ no anaa wɔn a wɔtu wɔn fo no ɛboɔ brɛ wɔn ne so aka akyi. Hwɛ, ɛnnɛ bɛɛma woi, wo ne wo maame ntem atete. Wo maame mpɛ w'anim ahwɛ ɛnam bɛɛma yi so, ɛho nti. Ose no ara na apɛ. Ebi dii saa wɔ dɔwɔ akyi atutu mampa mmirika kɔɔe, na wode wo dɔwɔ kɔ baabi. Ɛte sɛ gold, na yɛde gold ato hɔ, na yɛde ade foforo ato hɔ, na ade foforo no koraa no ɛboɔ anaa ɛwue sene gold no. Wosom bo paa, but wo mu ayɛ ha, woayɛ sɛ atɛntɛnhene. Saa na mmaa no anaa mmarima no bi teɛ. Dɔ deɛ ɔbɛdɔ wɔ ma nnɔ deɛ wodɔ no nko a na ɔdɔ kɔ na ɔdɔ aba ewiase sɛ wo nko a wodɔ a ɛɛya ɛno nti obi ɔno nko a ɔsɛ ɛne ɛnyɛ hwee ɔne me wo kora ɛnyɛ hwee ɔne bɛrima no awo ɔne ɔbaa no awo ɛna akyiri asɛm ebi akɔpiepie wadwo because of sɛ ɔdɔ ɔno nko a na dɔɔyɛ nti akyiri asɛm dɔɔso obi se mepɛ ne ba obi se ne nantu asi fam hɛ me deɛ ɔbɔ me anɛ ii akyina bi no wobɛhunu sɛ afei deɛ ɔbo wɔ ɛnyɛ wɔbi wɔ abɔnten wɔpɛ wɔ ayɛ wo yie ɔpɛ sɛ ɔhohoro ne nsa na ɔsɔ mu yie na ɔkora wo sɛ ɔbaa hemaa but wɔn baabi a wode wo dɔɔ kɔ Yɛnkyɛre so, yemmu wo nsɔ ani, woyɛ ɔbaa mua a osi hɔ. So woayɛ sɛ atɛntɛnhuro wɔ n'ani so? Ɔmfa wo nyɛ hwee, ose mewu ama no. Ei! Twe wo ho firi saa ɔdɔ no ho, na saa ɔdɔ wei, ɛne owuo na ɛnam. Ɔdɔ wei nam owuo afa, na woanhwɛ yie a, wobɛbrɛ wɔ abrabɔ mu. Waka, ɔ, ɔ, ɛyɛ nokorɛ no ara na waka no. So ohu me so mfasoɔ paa na ɔbom? Ɛne kɛ sɛ ɛbom na ɔbom no nyinaa ɛnyɛ ɔdɔ. Me de menhu no sɛ ɛyɛ ɔdɔ o. Ɛneɛ wo maame ada kɛ ɔde bɛsi wo no meka mekyerɛ wo sɛ ɔma awawa koraa wama wo dua kwan. Nti deɛ ɔte bɔ wo bɛsesa w'adwene anaa wobɛyɛ dɛn? Waka asɛm oo. Waka nneɛma bebree ama wiase sɛ obi dɔ wo a, na wosusu w'adɔ no mu. Na sɛ midi m'akoma mu ne me nipadua mu biribiara dɔ obi na sɛ ɔndɔ me a, na sɛ the person is not worth it. Ɛbo a yɛbo no nyinaa so a mɛsan akɔ. Sɛdeɛ wokae no, ebi wɔ baabi a wɔsusu pɛ me o.